Mano e nyinga, an e ruodh Makak Seru. Waluongo ni Imaya kata Chiefdom mar Kiseru. To an e jakom kendo moting'o ruodhi mag Luo ma Tanzania mag dhoudi apar gaboro ma wan go e wilaya ma Rorya ka. Koro mano e nafas mara to gi kiongozi mar mila be. Erokamano.
To inyalo manyo. An iluonga ni Joshua Obure, awuoda chieng, chief en owadwa. Oh. Eh. Ah, aneno ka in kod uh, ludhe ariyo. Be inyalo lero na tiendgi? E ludhegi,
luth en loch, mm -hmm. luth en utawala, mm -hmm. kata, kata Musa ne en gi luth. Koro dhoudi duto te en gi loch mar, mar, mar asili mar kwere gin gi luth. Koro kwerena nigi ludh ruoth mar piny. Koro an gi ludhe ariyo kopo mondo ibed ruoth nyaka ibed gi bilo mar kwere marito piny eka ibedo ruoth. Kop ruoth ok yieri gi ji ajia mondo ibed ruoth. Koro ludhegi nokelna e lek mondo kwara nokelona higa piero ochiko gabich ne dawa man wuon ludhni nokelna luth maborni. Ne en ludh kwere mar deye. Dayo nobiro kode. Noa wategi, piny wategi, dayono nobiro gi luth ka. Koro teko mar hawi mane obirogono ema omiyo nyathine ma msange nobedo ruoth. Gowadgi ma nyakrega be nobedo jabilo mar koth. Koro bilo mar ruoth ni ka, to gi en bilo mar piny, kendo bilo mar ruoth gi bilo mar koth, to gi mar mwandu. Bilogo ting'ore kamano. To ma ne mar dayo, to ma mar kwaro ma msangia. Msangi Otieno, ma ne mare mar ruoth. Koro ma ludha mar ruoth ma omiya kaninde lek mondo atago piny. Ok e ng'ama omiya gi bok ang'iewo gi. Koro kamano e kaka bilo tiyo. Ah.
Erokamano. Ah, penjo mwanyalo bedogo mokwongo, Shirati Kabwana. Nying mar Kabwana oa kanye? Shirati to en jasurwa. Ka wakoloni nobiro ka, ne gigombo ng'eyo joma nokwongo telo ka. Wajerumani nogombo ng'eyo, to ne giwinjo ni ja anyuola mar Abashirati, Wasurwa, kwargi niluongo ni Jasurwa, ema, ema nokwongo biro ka. Koro Kabwana To wasunge ema nokelo kanisa mar Mennonite Shirati ka. Kanisa mar Mennonite to nodonjo higa 1934. Koro msunguno ne ji luonge ni wadhi ka bwana, wadhi kuom bwana. Eh, koro e Shirati ka bwana, lakini ma to piny ka Kiseru. Eh, Shirati no to ne nying joma notelo ka, Wasurwa notelo ka kapok jo ka Kiseru odonjo. Ka Kiseru noyudogi ka, nwayudogi Sota piny to bang'e Notim bilo bende ne gidar. Ko bilo nitimo to jomoko dar sudo wenu kanyo. Koro gidar gin piny koni. Koro piny ni maru Kakseru. Wan ema nwagure gi bilo. Koro title deal mar piny ni mar Kakseru. Eh. Koro in ruoth, Ere kaka ichopo e ngas mar Ruothni? Iyieri kod go ombulu koso en juogi? Ere kaka iyudo bedo e kom mar Ruoth? Abedo e kom mar Ruoth kopo kwara ne Ruoth. Kopo mondo ibed Ruoth nyaka belo bedie au juogi bedie. Koro ruodh ni kane ige ka msange nodonjo ka msange man ruoth. To nende bang'e ka notho nyakware wuode nokawo iluongo ni Dibogo Msange. Dibogo ka notho nochako kawo wuode iluongo ni Obure Nyamusi Msange. Kae to Obure ka notho nokawo nyakware machielo ni, ni Amuko Dibogo Msange. Koa muko dibogo msange otho, nokawo Nyatega dibogo msange. Koro ruodhno nochung' gi kanyo chakre eluf achiel mia ochiko piero abich gabich. Koro kwop en juogi, kwere ne dwaro miyo ng'ato. Koro an kwerena nokelona lek, nodwa ni ita piny. Wada miyi ruoth mondo ita pinyni. To ne gikelona luth mondo ata piny. Koro obilo ni e iye, emomiyo ineno kiru be ni ka. Ok inyal bedo ruoth mit irit ji te ma en gi bilgo ka bilo be onge. E kop bilo no ongoza it be kelo ber bende miyo weche ni yawore. Kiru en ang'o?
Kiru en kuma kuma jaduong' ma wuon piny bede. Kiru nitie od ng'ato mar jaduong' mobede to nitie kiru mar piny mar bilo ma bilo ikete gige bilo be iwuoye gi bilo kudwaro loso gimoro. Ah.
Hmm. Koro in E ruoth mar joluo ma Tanzania, nitie dhoudi adi mag joluo e Tanzania ka? Ka Tanzania ka Kiswahili wacho ni makabila tariyo, mm. joluo gi suba, mm. lakini dhoudi Dhoudi mwan go Tanzania ka, dhout Luo, dhoudi te gin dhoudi apar gaboro. Kwadhi tarafa ya Girango, tarafa ya Luo Imbo, nitie dhout Luo adek. Nitie Waturi, ma Waturi, piny Kagose. Piny Kagose, to gi, to gi Kagwa. Kagwa, kagwa en piny oti ng'ane otuoma to gi kowak mago joluo gin tarafa mar luo imbo. Kwadhi gi rango joluo en kama geta koro dhout luo gin ang'wen lakini wate dhoudi marore kama wacho dholuo apar gaboro Eh. Ka duoki chien matin, iwacho ni e joluo ma Tanzania ka nitie joluo ma joluo gi tiendgi mm. kasto nitie josuba jo, jo mm. ma koro riwore mm. ma koro loso giwacho dholuo sani e, mm. kitgi gi timbegi mm. mag joluo mm. Ah, ere kaka nuchopo mutudoru gi josubagi? Rado nuromo kanye? Ah, waten wan owegi wan josuba kakseru gin josuba ah. lakini dhosuba ok wakia wan wawacho dholuo ah. kop ka nende wan kadem ne ginyuomo nyi kadem e nyi kadem be ne gidwa ni ginyuom nyi kadem to nyi kadem wacho ni ok jaluo ok nyal nyuome ka nago leke mondo giwe nago lekegi kendo kika gidhi saro Bang'e ne ginyuomo joluo. Koro ka ginyuomo wan kwerewa nyi- nyi okepe luo kadem ka karungu ka. Koro nende oteko jo- wate. Koro jo- josuba gi owacho. Koro giwacho wacho dholuo. Kaksir wacho mna dholuo. Ah, Eh, dhoudi gi te wacho mna dholuo. ah. Eh, to gin josuba. To be inyalo miya sigand joluo ma, ma Tanzania ka? Wang'e ni joluo no uh, Barel Gazelle. Sudan ma milambo, South Sudan. Be inyalo lerona kaka wuoth ma ne sigand joluo kaka nobiro muchopo kae, uh, Roria, Mara region? E, kaka nwachopo ka ne watekwa wa Uganda to nwadonjo gi Kenya. Koro kila dhoudigo ne gin gi ruodhgi gi jobindgi, dhoudi apar gaborogo. E, koro juogi mar piny mar bilo ema noongoza gini gibika. Kwa mfano Jokakseru mondo nobi mochop koni ne gineno pinyni ka gin Kenya. Mane gipime ma giguro pien e kidi ka gimakogo pinyni. Koro dhoudigo te ne wuotho kamanye Waturi ka Mageta gini nolworo gi Msoma. Ne gilworo gi Msoma, ah. eh, ne gilworo nam. Oh, gigo Msoma. Msoma, gigo Msoma.
Kata Iringo miwinjo ni Mtawa Iringo cha ne gitimo lweny to jomoko ringo. To ma giwacho ni oh. giringo. Oh. Koro mobedo Iringo. Iringo. Eh, koro wan nwang'ado ka. Nwang'ado ka. Lakini jogi te nolworo kucho to nokor ni mondo Mtomara. wabed koni wate. Ah. Ji noluoro were gi jomoko nowere gi nyandiwa, jomoko were gi kadem, wan wawere gi watur gi, gi, gi nyandiwa ka to waduog waromo ku. Ah, nyandiwa ma Kenya.
Eh, eh, to bende weche story mamoko bende nie buk ka mm. kinyalo gombo ng'eyo binyalo somo. Eh, dhoudi go kaka nodonjo. Ah. Eh.
Koro gidonjo gi yore mopogore. Yo mopogore lakini gibiro duto teka. Ah, to eh. uwacho ni udonjo gi ka ka ni kanye. Wang'ado mipaka inchi kavu. Wang'ado piny inchi kavu kwa biro ka wakak seru. Mm. To gi jiwa kine be nong'ado ka. Ung'ado gi Migori?
Wang'ado gi kind Mugori kinde ka to dhi Nyalgego malo kacha. Mugori kanyo wabede. Mm. Kae wadhi Nyalgego. Koro bang'e wabiro e dho nam ka.
King'iyo joluo ma Kenya gi ging'ere king'iyo spot, gintie, siasa gintie, king'iyo yore mag somo gi iyudo nying joluo mang'eny. Kaneno Uganda be aneno joluo e yore mag opira ka. To Tanganyika bet joluo odaling' ahinya. Ipani ang'o momiyo en kamano? Ng'e nyocha wasewuoye were mano joluo biro e piny ka nyocha waneno kodok chien. Kopo ka nyocha Nyerere ne nitie e s- e sekta te mag gik miwachogo kata tich joluo ema na- na- na- namba di onge tich man gi onge kata michezogo. Koro pinyni gi- weche ji dok chien kaling'ana gi juogi mar kwere mane okelogi e piny. Koro nyocha waneno ni kwabede bura sani wabiro paro ne gi wachno.
E Tanzania ka be nitie Council of Elders mag jo Tanzania nikech wan gi Luo Council of Elders dala kocha. Ka be nitie Luo Council of Elders mag jo Tanzania? E, Luo Council of Elders ma Tanzania mm. nitie mm. en an. Oh. to ok serekal ochung'e kaka jo Kenya. Ma Kenya serekal ema, ema sukumagi. To ma to wato roho mar juogi mar piny cha ema okonowa. Ma bende de kalatas moro kada miyi disom ineno. Dineno kaka nwaneno piny, ni piny biro, ma kata matatizo ni ei piny. Yani kata tho mar eh, corona cha dwabiro ei piny kop en yamo mar jachien to jo ibiro tim nade to noneno ka serekandwa ne kia mano Nyerere nong'e mano koro nokona mondo anyu serekal mondo wabed gi boraza no lakini wan ka wan roho kwere nokona ni ariw piny watim mano koro an e ka- eh, ja- eh, an e jakom mar Luo Council of Elders maka To Ing'eye jaduong' Odungi Randa? Odungi Randa ang'eyo. Koro Odungi Randa wang'e kaka ker mar joluo ma Kenya. To apenyo ni gi Tanzania ka, uneno ka ker Odungi Randa en ker mar joluo ma Kenya kose en ker mar joluo ma Kenya moriwo nyaka Tanzania?
En ker mar joluo ma Kenya. Lakini kop eh, Luo ma Kenya nie riwruok kendo, kendo power mar pesa ma jo Raila patron margi mm. gibedo gi ngufu molo Luo ma Tanzania ah. koro ginyalo gi paro mm. kata ni gin, gin en e ker ma, ma, ma, ma East Africa mm. lakini teko mar ker manyalo bedo East Africa to nika Oh. To apenji nikech uh, natimo uh, interview mahojiano gi Odungi Randa to nowacho ni en ker mar joluo te hmm. uh, piny mangima to napenjo ni to ere yo mibedogo ker to nibedo bedo ne ker ne, ne chalo gimigoo ombulu Mm. Koro nitie jodongo mawuok e kaunti mopogore opogore ma Kenya, nitie kaunti ang'wen ma Kenya. Koro jodongo mowuok e kaunti ang'wen gi uh, no opuodhe mm. uh, gi yor ombulu kata gi yor siro ni uh, an asiro ng'ane kar mm. mondo walar mm. asiro ng'ane odhi mbele. Mm. Koro jodongo ma joluo ma Tanzania mm. be ne obedo kanyakla mar joma nopuodho Odungi Randa koso unene e TV kaka amba nene e TV. Be nitie jodongo mano owacho ni wan wayiero Odungi Randa ok wayiero ng'ama chielo mano wuok Tanganyika ka. Mm, an ema nadhi kaka ker mar Luo ma Tanzania mm -hmm. to nok ago ombulu mm -hmm. kop negi negiyiere jodong Luo ma Kenya mm -hmm. kaunti ang'wen Homa Bay, Kisumu, Mugori to gi Siaya mm -hmm. koro kanya onge Koro en koseyiere kaka jakom ker mar Luo ma Kenya to kaka asepimoni ni Kenya jotelo mag siasa gi joma nigi uwezo mar sendi onyanywa joluo ma Kenya koro chuno ni obed jakom luo ma dunia mangima lakini Wambe wapokea. Mm. Eh, wambe wapokea. Eh, to wato thurwa ka ok nyal yier ng'ato kamano. Ko mm. bedo ker no nyaka ju belo ma dala wuo chung kuomi. Mm. Uh, be ineno ka nitie yot ni joluo biro riwore e, pinje kaka auchiel masekwano ka ma koro wabedo gi ker to en ker achiel Be ineno ka mano nyalore?
Mano nyalore.
Mm, nyalore nade? Yo mane? Onyalore kopo ka ng'ama nigi rohono luongogi Mm. to wuo kodgi to ibiro yudo ni kila piny Uganda nitie nitie jodong Luo Sudan be nitie jodong Luo gisebiro pacho ka e, gisebiro ka kisomo kanyo ibiro neno gisebiro ka magi yang'o dhiang' wachungo ka ineno koro jo, jo Kenya nitie Koro koluonggi ng'ama en luongigino ema en fufua mano. Eh, kop iluongo gi power mar pesa. Koro power no ni Kenya ka oonge. Eh, koro ka wan kode ka to watime. Eh, to mondo wagi kanyo uwezo moro dwa nobedi ma joma wa Sudan nyaka to chiem kendo nindi. Joma wa Uganda nyaka chiem kendo nindi to gibiro ji adi. Koro jo Kenya timo mano. Eh, jo Tanzania pok notimo mano. Kop Tanzania wacho wach luono gi chalo ka gimikelo ukabila, tribalism. Eh, Koro gi nguvu ni kaka ruoth. Ah, adwa ni iwuoyo ane gi, gi jodong Luo ma biro neno video ni. Inyisgi ane pachi kaluwore gi riwruok mar joluo. Joluo nyaka riwre to bende nyaka ng'e ni piny bil ema rite, eh, bil ema rite. Koro koro kwaseng'e mano to wabiro riwore wabedo kanyakla. Ka bil onge to ji ok nyal riwore, ji ke akeya. Ah.
Be dobed gima kare ka waketo Luo Festival Obedo gima timore e pinje mopogore opogore ma joluo nitie. Kaluwore, pachi en ang'o ka? Eh, arwako mano. Asetemo kwayo, nasekono jakom ma Kenya ma Raila, patron mar Luo, ni samoro Luo Council of, Luo Festival, waluonge ni Tamasha la mar Luo, onego watime koni be. Kop en gima garama. Garama no wate ok wanyal yudo, nwaparo ni kwawuoyo gi jo Kenya to wanyalo time ku. Koro kwatime ku, kuom time no nyalo riwo dhout joluo duto te. Jo Uganda nyalo biro ka, jo Sudan biro ka, jo kure biro ka, ok ging'iyo dhi Kenya. Lakini noningo koro gibi ka. Kae wan be higa mafuata wanyalo dhi Uganda, higa mafuata wanyalo dhi Sudan, kata wanyalo timo nang'o, kuliko bedo eneo achiel. An naneno ni mano ber. Uh, anyalo wacho kamae uh, kaka ng'amo jana uh, ah, anyalo kwayo jothum mag thumbe mag dholuo Fredi Jakadongo ema jalamo Prince Inda uh, iluongo ni ng'a Jatanga eh, Aredi Jatanga Odosh Jasuba Kineno video ni kata ng'ama neno video ni inyalo share with them. Dagom mar kwayo ni ukete ubede kugo thumbegi kar joluo ma Kenya ugogi kar joluo ma Tanganyika Shiratika ugoe gi Gulu uh, Karacholi piny joluo ma, ma Uganda ugoe Tororo udhi ugoe go Gambela Ethiopia mondo joluo bede gi nafas mar share gi joluo mamoko te. Koro wach mogik, kawuok Tanganyika kae adhi ir joluo ma Uganda, ote mane minyalo miya manyalo wacho kachopo Uganda ni mae wach mago Tanganyika de gi wach gin gi wach machal kama eh, ne un?
Na ote man go ni mokwongo wamosogi, Pili be watambwa ne gin yawa, ne gidong' kono. To roho mar kwere mar piny dhirowa ni mondo walemgi kata gibi gimoswa e riwruok mar winjruok mar joluo te. Mano e gima aparo ni onego obed kuomgi ni joluo onego obed luth adi? Achiel.